Хәбибуллин Азат Минневәкил улы. 1987 елның 14 маенда Кукмара районы Зур Кукмара авылында туган. Арча педагогия көллиятен тәмамлаган. Белгечлеге буенча башлангыч сыйныфлар укытучысы. Гуманитар академиянең махсус психология факультетын тәмамлаган. Балалар һәм үсмерләр өчен Солнышко социаль приютында, Милосердие, мөмкинлекләре чикле балалар һәм яшүсмерләр өчен тернәкләндерү үзәгендә эшләгән. Хәзерге вакытта үз бизнесы бар. Спорт ярата, футбол, хоккей уйный. Безнең визажистыбыз Куркып китмә, Азат визажист дигәнчә ул сине бизәндермәячәк, әйме? Ул э, э, тире артыннан ничек карыйсын сөйләячәк. Э, Диләрә Талипова. Э, синең э, уң ягыңда э, стилистыбыз, сине киендерүче кызыбыз Лениза Черскова. Тагын бер мастерыбыз, име? Ул тиздән безнең безнең командага килеп кушылачак. Ул Мира. Ул синең чәчләреңне ясаячак, сакалыңны рәткә китерәчәк, гомумән тышкы кыяфәтеңне үзгәртүдә бик зур роль уйнаячак. Азат, әйдә, сөйлә әле үзең турында, танышыйк әле. Менә монда мин дә тапшыру башында әйтеп куйдым. Безгә Азат килә, мин әйтәм. Иләнмәгән егет, 31 яшь. Хәзер син беләсеңме, телеэкраннар каршында кызлар менә теге килеп утырып, сине төрле яктан карыйлар. Так, так. Без монда конкурент түгел, кызлар. Без өчебез дә кияүдә, ә берәү иләнмәгән безнең яныбызда. Сөйлә, Азат. Исәнмесез, мин Кукмара ягыннан, миңа 31 яшь. Бу тапшыруны мин интернеттан күреп килергә булдым монда. Ага. Ничек дип, үземдә әзер үзгәрешләр тоерга. Телисең. Әйе, прическа манда киемме, ничек итә, ансы сез әйтәсез бугай инде, ничек киендергә дип. Ага. Ә нәрсә кирәк сиңа менә бу үзгәреш? Сиңа үзеңнең тышкы кыяфәтең, стилең, киемнәрең ошыймы? Ничек ошый инде, ошап җитми инде, конечно. Менә шуның өчен бу передачага килеп, үземне икенче яктан күрергә булдым.
Икенче яктан ачылгач, үзеңә ошый башлагач, үзеңә пар табырмын дип уйлыйсыңмы? Яисә ул сиңа яңа эш табырга ярдәм итәчәкме? Яисә башка ниндидер планнарың бармы, без белми торган?

Үзеннән үзе күз төшә, әйме, анасы ничектер бармакларын карыйм мин мәсәлән, әйме, чистамы, пөхтәме, тырнаклар киселгән. Чәчләренә барып карыйм. Әйе, чәчләр, күлмәге, футболкасы нинди. Лениза, ә ул хәзер нинди стильдә киенгән? Монда шундый аккуратный түгел, спортивный олимпийка. Минемчә, ул кирәк түгел яшь ир кешегә. Минемчә, аңа кирәк аккуратный casual һәм яшьләрчә шундый дөрес casual. Хәзер ул шундый бик нык опрятный түгел, минемчә, стиль. Азат, ну син уңайлы дип кигәнсеңдер инде, әйме? Әйе. Мин, мәсәлән, бер кешене беләм, ул гениаль кеше, ул бик бай кеше. Ун ел инде бер кепкасын салмый. Әйе, аның кызыл кепкасы бар ун ел. Ул аңа уңайлы. Миңа рәхәт, уңайлы, ди ул, бизнес белән шөгыльләнә, аның миллионнары бар. Э, ләкин кызыл кепкадан аны барыбыз да танып алабыз. Азат, э, син э, нинди кызларга карыйсың? Яшьләрчә киенгән, заманча, стильный. Кайсыбыз күбрәк ошый безнең?
Или скромныйлар кына. Скромный дип Матур юбка кигәннәр. Матур юбка кайтканмы инде? Юк, син капризный, капризный выборда, әйе? Нет, не капризный инде, но матур пөхтә килгән, пөхтә килгән, әйе. Стильный булсын.
Шуңа күрә мин күрәм шуны. Ул спортивный фигураны ясаган үзенә. Җилкәләре киң.
Спортивный, әйе.
Һәм минемчә икенчеләй киенсә, ул бик видный шундый җигет булыр. Әйе. Ага.
Азат, ә син спорт белән шөгыльләнәсең, димәк, инде кая эшлисең, нинди өлкәдә? Мин приютта эшләгән идем безнең Кукмарада. Бер 5 ел элек. Аны яптылар хәзер. Россия Федерациясе ябырга булды. Аннан соң менә пока ха охранада эшлим. Алла бирсә, ха тоже шул педагогика буенча эш табып эзләргә җыенам инде.
Бигрәк тә сиңа алайса имиджын үзгәртергә кирәк инде, яме эш үзгәрткәч. Э, Диләрә, э, син менә карап карап торасың безнең геройга, әйе. Азат белән нәрсә эшләмәкче буласың син? Ул минемчә ул сиңа э, тональ крем сөртергә ирек бирмәс. Ну, беләсең, безнең бөтен артистлар бизәнә бит, әйме? Әйе, Азат сез Куркмагыз, бизәү ул ир-ат кешегә килешми, кирәк түгел дип. Чөнки менә сез фотосессиягә җыенсагыз, яисә менә без телевишоу программасында катнашасыз сез хәзер, шуңа күрә сезнең битегез ялтырамастан, матур итеп күренсен өчен, сезнең табигыйлыгыгызны ассызыклар өчен, шуның өчен генә без макияж бераз гына сөртеп алабыз, тональный крем яисә. Майландыра торган кремнар. Без артистлар белән күп итеп эшлибез, аларны әзерләмичә сәхнәгә җибәрә алмыйбыз, чөнки алар ут астында күп итеп эшлиләр, камералар астында, һәм аларның битләре ялтырарга мөмкин. Мин үзем дә беләм андый кешеләрне сезнең белән эшләгәнне. Име? Әйе, бәлкидер. Минем белән Арчада укыган Айваз Садырев, аннары, например, кем әле, Әбри Хәбриев. Алар без безнең белән бер Илназ бер- Гарипов. ә, Илназ Гарипов бер потокта укыганнар. и. Ә. Мин спортивный як буенча, алар музыкальный як буенча укыдылар инде. Ну, без, без алар белән бик нык итеп эшлибез. Менә аларның битләренә дә тон сөртәбез, э, телеэкранга чыкканда, э, концертлар алып барганда. Э, Татар эстрадасында бер генә кеше бар, ул үзенең янына визажистны гомумән китертми. Ул миңа әйтер, Китегез әле! дип әйтеп җибәргән ки визажистны, ул Салават Фәтхетдинов. Менә мине бизәмәгез, миңа тимәгез, дими. Ә калганнарның барысын да бизибез. Азат, башлыйбызмы үзгәрешне? Башлыйк. Лениза, син Азатның үзгәрешен нинди дип күрәсең? Минемчә, Азатка кирәк өч стиль бүген табырга. Ул беренче шундый яшьләрчә, бик нык современный стиль булыр. Икенче кэжел, өченче классика. Чөнки аның эше буенча да бик полезный булыр, шундый файдалы, шундый статусный костюм бер киеп йөрергә. Чәчләрне тиябезме? Әйе, аңа кирәк современный стрижка һәм менә бу җирен дә, сакалын современный буенча итеп

Мира, сәлам! Сәлам! Менә, мин сиңа Азатны алып килдем. Таныш булыгыз, Мира, Азат. Исәнмесез.
Азат, утыр.
Утыр, әйе. Мира, ихтибар иттеңме Азат килеп керүгә, әйме, аның шундый матур гына челочкасы бар. Матур гына дип әйтәм мин. Элегрәк шулай кисәләр иде. Хәзер дә кисәләр.
Кем шулай итә микән? Әйе. Юк, кисү әле бер хәлиме? Аны бит әле кайбер э, ниләр, менә шулай итеп тамчы-тамчы булып бүлеп-бүлеп куялар, менә шулай итеп, аерма. Болай иттереп, менә болай иттереп.
Менә болай йөрмәгез, егетләр, менә мондый. Мондый челка белән. Азат, без синнән бүген э, матч ясыйбыз. Ә монда матч дигәндә, монда кемдер Суырган бугай моны? Үткен. Үткен дә суырган да монда эз бар. Йо, радио пятно. Пятно, пятно, миңдей. Миры барысын да күрә.
Безнең белгечләребез барысын да карап кына торалар. Мир, ә менә дисә, эшлибез монда чәч әллә ни озын түгел үзгәртергә. Озын түгел.
Без менә бу челканы кисеп атабыз. Менә болай иттермеме?
Менә болай иттереп, менә болай иттереп, менә монда иттереп. Ага. Аннары бу калымын алып атабыз. Алып атабыз. Монда аннары Алайса башы зур булып тора, әйме? Әйе, шуңа күрә без аның силуэтын озынайтабыз. Ага. Ул зур егет кеше. Шуңа күрә аның силуэтын әзрәк озынайтырга кирәк. Так, башын кечерәйтергә.
Башын әзрәк озынайтырга.
Башны озынайтабыз. Киресенчә, әгәр дә зур баш кирәк булса, зурайта алабыз, шулаймы? Әйе.
Чәч ул дигән бер булышы. Һәм дә сакалын матур айтабыз. Ә буямыйбыз, монда акча эшләр юк. Юк.
Әзрәк төс кертә алабыз, аны аннары карармын. Ул ничек атала ул төс кертү әзерләгән? Әзрәк карарак.
Карарак иттерә. Э, әзрәк төсе белән уйнар, уйнарга дип әйтим.
Ләкин теге уйлы күрмәгез хәзер, чәчен буйыйбыз, э, теге кайбер ирләр карап утырган мөмкин. Уй, нәрсә инде бу чәчен буйый, димме? Бу андый салон түгел, бу махсус ир-атлар өчен салон. Шуңа күрә монда без бар тик ир-атларга башкарыла торган процедуралар гына эшләячәкбез Азатка. Башлыйбыз. Азат куркасыңмы әзер? Юк, куркмыйм.
Ә нәрсә куркырга инде, юме? Безнең әле тапшырга менә монда озын чәчле кызлар килә куркмыйлар. Ә монда чәч тә юк монда. Бәлки моның чәчен кырып атырбыз. Мин анда прайста күрдем сезнең королевское бритье дигән, юме? Патшаларча чәч кыру. Кыра. Кырып утырабыз, бөтенесен. Йо, ә чәч кыру бит ул мин ишеткәнем бар, ир-атларга шундый кайф бирә дип, әйме? Кайф дөрес ишеткәнсең. Мин бер клиент бар, 31 декабрьдә килде. Менә моның хәтле чәч ия. Әйе. Әйдә кыр ди. Мин әйтәм, ничек инде кырырга? Кыр ди. Кыра башладым, ул бик аңа бик ошады. Бик ошады. Ул бәрәңге чистарткан шикелле чистартып бетерәсең диде. Чыннан да яңа яңа хисләр белән чыгып китте ул. Бәрәңге чистарткан кебек дигәч, Азат та кызыгып куйды ахрысы. Яңа шундый кызы. Хәзер яңа план планнарны үзгәртергә кирәк булачак монда. Плеш. Азат монда килгәнсең икән, син бөтен нәрсәгә дә әзер булырга тиеш. Мин Мира нәрсә эшли, шуны эшли инде монда. Монда хәтта мин дә аңа әйтә алмый да, моны эшли, тегене эшли дип. Шуңа күрә мин сезгә э, комачау итмим, мин китеп торам. Ә инде бер ярты сәгатьтән очрашабыз мин. Әйе. Ярты сәгатьтән без э, яңа прическалы Азат белән очрашабыз.

Азат, хәлләр ничек? Яхшы.
Синең чәчең әзер, хәзер сакалыңны матурлатырга барабыз.
Азат, э, син кемдер үпкәләткән кебек утырасың. Мира рәнҗетмәдеме? Тимәдеме? Инде без Хамираны бер эш урыннан икенче эш урынына килеп утырдыгым һәм хәзер без монда Сакал кыру процессын башлап җибәрербез, дими? Әйе.
Сакал матурлатырга керешәбез. Керешербез, дими? Бу, беләсезме, дуслар, сакалны кыру монда айрым бер ритуал. Аны шундый тәмләп, э, клиентның күзләренә әллә нәрсәләр, сөлгеләр каплап башкарасыз, сез, дими? Әйе, тастымаллар белән э, компресс ясап. Тастымаллар белән компресс ясыйлар. Кайберсәләре йокыга китәләр. Эшлисең, эшлисең, Ә күрше креслода... Һәм урлый башлый.
Дигән.
Вот алар шәп вакытларын уздыра. Азат йокла, яме. Йоклыйсың килсә, йокла, ял ит. Һәм э, э, минемчә бу иратлар өчен менә нәкъ ял итүнең э, менә дигән ысулы. Хатыннарыгызны җибәрәсез кибеткә, үзегез киләсез, анда йоклап ятасыз. Ә сез сакалыгызны кырып, чәчләрегезне кисеп җибәрәләр. Мир уңышлар сезгә, уңышлар азат.

Бу озынлыктагы чәчләрне укладка ясар өчен тырпайтып куерга тәкъдим итәм.
Ир-атларның хәтта чәч өчен, бит өчен косметикалары да төрле үзләренә аерым. Һәм инде менә Азатның чәчен эшләдек, барысы да әзер. Хәзер соңгы штрих калды. Ул Ну, макияж дип әйтмим инде без аны тагын бер тапкыр ассызыклап әйтәм, без бизәндермибез Азатны, бизәндермибез. Ләкин э, э, битен э, дымландырып җибәрү өчен хәзер кремнар сөртәчәкбез. Диләрә, әнә Диләрә нинди зур чемодан белән килә. Диләрә, сәлам. Сәлам. Бу чемодан тулы кремнар инде, әйе. Барысын да Азатка сөртеп чыгабыз. Әйе, барысын да. Борын өчен аерым көлмә Азат. Ахиратларда шибәр.

Азатны киендергәнче без э, хәзер көзгегә барачакбыз һәм инде э, ул э, үзен үзгәргәннән соң беренче тапкыр күрә алачак. Азат, син әзерме? Бу минем иң яраткан этабым, беләсеңме, кешенең реакциясен күзәтү. Азат, нәрсә уйлыйсың, шуны әйтәсең, яме? Сүгенә син икән, сүгенәсең, мактый син икән, мактыйсың, яме? Елыйсың икән, елап җибәрәсең. Нинди эмоция бар, тотма үз эчеңдә. Сезгә ошыймы кызлар? Диләрәгә бигрәк ташлар, диләрәгә. Диләрәне ире китеп тор. Экраннардан. Азат, булды, борылабыз. Әйдә. Пам! Ач күзең назы.
Супер. Карай, кара, кара, төрле яклап. Ну, аның күзләре ялтырап китте хәтта.
Ир-атларны үзгәртү процессы хатын-кызларны үзгәртүгә караганда вакытны ике тапкырга азрак сарыф итә. Чөнки ир-атлар бөтен нәрсәне тиз эшли. Алар күп сөйләшеп, эмоцияләргә бирелергә күнекмәгән. Азатны көзгегә боргач та ул хәтта артыгын елмаймады да. Ләкин

Безнең җиңел кулдан өйләнеп тә китер. Мира, синең кулың җиңел дидең бит, дими? Җиңел. Диләрә, синеке дә җиңел. Минеке бик җиңел. Кулларның да.
Киенәбезме? Әйе.
Әйдәгез, киттек, киенәбез. Бар ир-атлар киемен сатучы кибетләр. Ә бар ир-ат киемен тәкъдим итүче салоннар. Алар гадәти кибетләрдән кайсы ягы белән аерыла соң? Мондый салоннарда зәвык, элегантлык хөкем сөрә. Монда килеп керүгә, чын ир-ат мохитенә эләгәсең. Кыйммәтле парфюм исләре, танылган дизайнерларның яңа коллекцияләре, Костюм-чалбарларның сыйфаты, тукымасы, тегелешеннән башлар әйләнә. Мондый киемнәрдән һәр ир-ат үзен иң югары дәрәҗәдә хис итәчәк. Шуңа күрә дә без бу атна тапшыруының герое, Кукмара егете Азатны нәкъ менә шушы салонга алып килдек. Кием кешенең үз-үзенә ышаныч көчен арттырып, аны канатландырып, үзгәртеп җибәрергә сәләтле бит. Булды баш киемнәрен алып куябыз. Без монда үзебез дә ирад модасы белән мавыгып киттек. Һәм э, безнең героебыз Азатны каршы алабыз. Азат! Без сине көтәбез, Азат, төш. Миңа ошый. Мин кеше шулай дип әйтәм, кеше һәр кеше чынга миңа ошый дип әйтәм. Җәйге классика һәм casual монда кушылып бик матур образ булды. Шибәр кеше. Сумка Шаров. Бик стильный егет. Аңа бу кием килешеп тора һәм ул җәй буе рәхәтләнеп шушы образына костюмнан йөри ала. Бу костюм бердә берлешми торган, шундый сызыклы, матур зәңгәр төс, шундый күзләрен таңгындай зәңгәр әйтеп күрсәтә, шундый матур. Ә сез беләсезме, кадерле тамашачылар, без шуны әйтеп киттек әле монда сер итеп кенә, әйме? Инде Азатны монда киюттә киендергәндә, хәтта Кызлар да елмаешып куя башладылар. Әй, ассистент кызлар, киендерүче кызлар шуңа күрә. Менә шулай шәп егетләр, матур, акыллы егетләр, алар буйдаклар рәтендә. Икенче образда назад.
Бу спортшит натураль замшадан куртка алабыз, бомбер дип атала торган. Һәм аны шундый спортивный аяк киеме белән бәйлибез. Слепоннар белән. Әйе, слепоннар.
Ул да натураль замшыдан. Һәм карагыз детальләргә. Монда сәгать дә шулай минималистичный һәм спорт темасында рюкзак. Азат, бу образда елмаймасам да ярый. Юк, монда елмаярга кирәкми. Монда син теге кош астына гына карап торучы егет булырга тиешсең, әйме? Юк, мин нәрсә әйтәсем килә? Азатка менә бу киемдә бик килешә, әйме? Бик килешә. Ә ни өчен килешә? Чөнки аның фигурасы килешле, әйме? Егетләр, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Менә бит спорт белән шөгыльләнгән кеше. Шуңа күрә аның җилкәләре, әйме, шулай киң булып тора. Һәм сез игътибар иттегезме? Ул Азат безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич кебек басып тора менә шулай. Әйе, шундый рәсми поза шундый миңа ошый. Азатның бу образы аның чын ир-ат икәнен ассызыклый. Шундый аның Яннан шын ират исе килеп тора.
Дуслар, Азатның өченче образы әзер, әйдәгез карап китик. Лениза, Лениза синең комментарий. Бу инде шундый представительный стилендә, костюм. классик стилендә һәм бөтен җирдә почетный булыр һәм эшендә дә бик нык булышыр бөтен яңа процессларны ясарга яңа ниндидер проектларны башларга бөтен җирдә ишекләр ачык булыр азат бер нәрсә әйтеп кара әле сәмсез сиңа мондый костюм белән бераз гына усалрак булырга кирәк Теге. Исәнмесез. Исәнмесез.
Менә.
Күрәсеңме, тавыш та икенче булырга тиеш. Үзеңнең тотышың да икенче булырга тиеш. Һәм мин тагын кызлар беләсең нәрсәгә инандым. Миңа менә шулай байларча киенгән, акыллы һәм стильле иратлар бик ошый. Кем яшамый икән? Кем яшамый?
Ой, бик матур, бик матур. Бернинди артык әйбер юк. Һәм э, шунысы яхшы, хәзерге вакытта ир-атлар э, ничектер Ә икеләнеп калсалар, им, алар киләләр мондый кибеткә. Ә, инде ә, кибетчеләр алар ук стилистлар да, бөтен әйберне сайлыйлар, ә, нәрсә белән нәрсә киясен киңәш итәләр һәм бу бик уңайлы хәзерге вакытта, чөнки мирас бит ул белеп бетермәскә мөмкин, нәрсәне нәрсә белән киясен, име? Нәрсә нәрсә белән туры килә? Нәрсә нәрсә белән туры килә, я матур ират, инде ул барыбер дә менә стильле киенгән ират, әллә каян күренеп тора. Азат, рәхмәт килүеңә. Э, Дөресен әйткәндә, бик күп ир-атлар язганнар иде. Беләсең, без ни өчен сине сайлап алдык? Э, чөнки э, синең фигураң, синең типажың ул менә башкалардан аерылып тора торган типаж, әйе. Э, э, син молодец үз өстеңдә эшлисең спорт белән шөгыльләнәсең әйме э, үзең артынан карыйсың ә без сине бүген менә бу якларыңны тагын бер тапкыр ассызыклап җибәрдек тагын бер тапкыр сине матурлап җибәрдек синең әйтер сүзең бармы безне караучыларга безнең командаға безнең кызларга бар бар сезгә бик зур рәхмәт стилистларга дизайнерларыгызга визажист визажист Сезгә алып баручы Гөлнәсхара. Ир-егетләргә әйтәсе килә, куркасы түгел. Киләсе мондый э, заведениеләргә киләсе үзеңне матур итеп тотарга кирәк. Әйе. Бу дөньяда. Азат ит әле менә хәзер камерага карап, сиңа нинди кыз кирәк? Син хәзер төрле таләпләр куя аласың. Нинди кыз кирәк сиңа? Азат, тагын бер тапкыр 8-гә төшерәбез. 31 э, яшь, өйләнмәгән, тәртипле, эчми, тартмый. Спортсмен. Спортсмен.
Нинди кыз? Нинди кыз?
Нинди кычкыралар? Нинди кыз булырга тиеш? Тәртипле, тыйнак, главный качестволары. Үзебезнең диннән, татар, мусульман диненнән булса инде әйбәт була. Кызны эзләргә кирәк түгел инде ул Ул Син сине... аны табасың, или ул сине таба, ул... бер-берегезне табасыз инде. Ну, әлбәттә, ул сине табача. Хәзер без синең менә монда адресыңны язып куябыз, әйме? Менә монда аска электрон адресыңны бирәсең бит, әйме? Э, Телефоныңны ук язмабыз. Электрон адрес буенча сез озатны таба аласыз. Күрәсез, безнең тапшыру э, әйдә өйләнештерәбез дигән тапшыруга әйләнеп китте. Димләндерә торган. Өйләндерә торган, димли торган әйе. Бик зур рәхмәт сезгә, барыгызга да.

Халыкта Ират маймылдан әз генә генә матуррак булса шул җитә дигән гыйбарә бар. Ләкин барыбер дә бит күз матур иратларга төшә. Коко Шанель сүзләре белән әйтсәм, хатын-кызның иң модный аксессуары ул чибәр ират. Шуңа күрә иратлар, үзегезнең тышкы кыяфәтегезгә дә игътибар итәргә онытмагыз. Ә онытып җибәрсәгез,